Ähliňize salam dostlar E-star studio hem-de Türkmen sport TV kanaly Katar iki müň ýigrimi iki dünýä çempionatynda bolup geçýän futbol täzelikleriň siziň dykgatyňyza ýetirýär. Eger-de şeýle wideolaryň köpräk çykmagyny isleseňiz kanalymyza agza bolup hem-de öz pikirleňizi teswirlerde ýazyp galdyrmagyňyzy haýyş edip habarlarymyza başlaýarys. Argentina we Meksika duşuşygyndan ozal habarçylar Messiden Futbolda sen güýçlümi ýa-da Ronaldo, şeýle-de ol Gana bilen bolup geçen duşuşygynda seň suratyň ýanynda öz uran goluny nyşanlady. Sen bu barada näme diýip bilersiň diýip soradylar. Ol şeýle jogap berdi, Aslynda bu sorag maňa ýaramaýar, ýöne menden Ronaldo güýçli, men şeýle pikir edýärin. Onuň futboldaky statistikalary muny tassyklaýar, Ýöne kim kimden güýçlüdigini biz däl, biziň janköýerlerimiziň özleri bilýärler. Biz köp ýyllardan bäri ýokary derejede futbol görkezýäris. Bu soragyňyz kän bir ýerlikli däl. Ol öz goluny meň suratymyň ýanynda nyşanlady diýýärsiňizmi? Men Portugaliýa bilen Gananyň oýnuny doly görmäge wagtym bolmady. Ýöne oýundaky şol pursady maňa görkezdiler. Bu meň üçin ýakymly, men oňa hormat goýýaryn. diýip jogap berdi Leo Messi. Messiniň goly we gol uzatmasy sebäpli Argentina Meksikany ýeňlişe sezewar etdi. Jahan çempionaty ikinji turyndan orun alan bu oýunda Argentina iki nol hasabynda ýeňiş gazandy. Oýnuň altmyş birinji minudynda Leo Messi Di Mariýanyň uzatmasyny gol öwürdi. Aradan köp wagt geçmänkä Argentina futbolçysy Fernandes hem gol urdy. Bu oýunda Leo Messi bir gol we bir sany gol uzatmany hem adyna ýazdyrdy. Şeýlelikde Argentina üç oçko bilen ikinji orna göterildi. Düýn Fransiýa Daniýany ýeňip, topardan ilkinji bolup çykmagy başardy. Düýnki bolup geçen oýunda fransuzlar iki-bir hasabynda ýeňiş gazandylar. Oýnuň birinji bölüminde hasap açylmady, ýöne oýnuň ikinji bölüminiň altmyş birinji minudynda Kilian Mbappe hasap açdy. Şondan biraz geçenden soň Daniýa futbolçysy Kristensen hem gol urup hasaby deňledi. Oýnuň ahyrky minutlarynda Kilian Mbappe özüniň ikinji goluny urup, Fransiýa üç oçkony ýazdyrdy. Şeýlelikde Fransiýa alty oçko bilen ilkinji bolup topardan çykmagy başardy. Argentinany ýeňlişe sezewar eden saudiýalylar Polşa bilen bolup geçen oýunda özleri hem ýeňlişe sezewar boldy. Düýn Polşa bilen Saudiýa Arabystanynyň arasynda bolup geçen oýunda saudiýalylar gowy oýun görkezen-de bolsalar, nolik hasabynda ýeňlişe sezewar boldy. Oýnuň otuz dokuzynjy minudynda Lewandowskiniň pasyny Zelenski derwezä tarap. anyk gönükdirip, oýunda hasap açdy. Oýnuň birinji bölüminde saudiýalylar oýunçysy Salem Aldisari penaltydan gol urup bilmedi. Oýnuň segsen ikinji minudynda bolsa Lewandowski gol urup, hasaby iki nola ýetirdi. Bu günlükçe bizde şular dostlar. Eger-de wideomyz göwnüňize ýaran bolsa laýk basmak hem-de öz dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň diýip siz bilen hoşlaşýaryn.